tshedi ga ne wa tlhole bridget lesiba nna nke se tsogole ke amogetse ngwanela wa gago gape ngwana yola ga ana molato motlhwetse dilo tse a sa di tsebego a gona mosadi a ka amogelago ngwana nyatsi ya monna gagwe mogatšaka o gopela o ntshwareletlhe ke dirile phošo ye kgolo ka go dira ngwana ka ntle le mosadi yo mongwe Wene ke go swaretše mara ge e le Bridget yena nke se tsogile ke mo amogetše. Ye wene Bridget, a ka go botša gore mehla le mehla ge o tsoga o swanetše go cleana ka mongakong ebile o re direre le breakfast. I just finished cleaning the house, aunt. A go a ela ka mo, tlogela go paralala mo sofong ya ka o emelele o dire se ke rego se dire. a se nna mmago nna o tloga le go ndirela mateba o tsebe mo mmago a le gona ngwanaka o thata ke eng jalo mama a ke qualify le course ebe ke nyakang go e applyela dipu o ka nna bo hlohlobana so mara ka baka la di-results tša gago gape nna ebile be ke nagana gore mohlho mongwe go na le se e le gore se go diragaletše mama wa tseba gore a gona course ye nngwe ye be ke nyaka go e dira ka ntle le yela mose o se ka tshwenyega ngwanaka ke tloye kwa sekolong sa gago ka patela le teacher la gago gore le go fe di-results tša go kgahlisa Ke tsebile gore o tlo nthuša. So Bridget yena o phasitše jwang? Mama, Bridget o phasitše di-subject tša gagwe ka moka ka di-distinction. Gabotse ngwanela o phasitše jwang gabotse so ka gore e be ke o tile di-textbook tša gagwe ka moka? Eish, mama, o ka botšiša gape. Le nna ke maketše. A, go no swana ke sefele lefele. University, a go ye batho ba go hlaka.

bridget ga lesela o le ka monyo kompotsa gore ga o so fetse go apea le ta heta ku nga ri khale o se ka mpotsa ditšhila wene ke re ke swere ke tlala o ko gane

nka se fetole taba ya gore monna ka o ntšhitetse ka mmago a ba a dira wene mara wene o swanetše go ya sekolong ku va ni swi tiva leswaku mi lava ni ya exikolweni swi ni endla ni titwa ni rhandzekile bridget gape o swanetše go kwešiša gore a ke se o amogele gore monna ka o dirile ngwana ka ntle gape ke sa tswa go tseba ka wene one month ago na swi twisisa Mo niya ni ya teka ti-application form. Mama, why o ka re ke kwele o re o ya go romela di-application form tša ga Bridget? Dipuo, o ka se kwešiše gore go diragala eng. Mama, nna ke bona o ka re ke tlo palela ke go phasa matric wa ka. Dipuo, go se ka nselekiša wena. nke se re ke patete teacher ya gago gore go direle di-results tša go kgahliša ka palela ko go patela batho ba marking center gore ba go beele dimaraka tša go kgahliša that is why i love you so much mama you are the best ga go na ngwanaka ya tlo feilago ke sa phela mama mpotse mo o di iša di-application form tša ga bridget ge o iša tšaka

Aga, ge ke boa kwa post office ke nyaka go reka ntho ela ke tlo e šomišago go tloša legotlwana lela ka kwa motseng wa ka ngwanela ke morate mane mm ebile o ka raka feile grade twelve Papa why o re ke dule mo kgauswi le weni? Dipuo ngwanaka, ke nyaka go bolela le wena. Go na le seo ke se dirilego? Aowa ngwanaka, ke kgopela o phedišane le yola Bridget gabotse. Mama o re ngwana wa Nyatsi a se wa go ratiwa. Dipuo ngwanaka, o seke wa bolela seo ka ngwana rena. Bridget ke sesi wa gago wa madi. Nna ga se sesi wa ka. ke ya gae and a ke tsebe gore ke o boaneng that is why ke o kgopela gore o phedišane le yena ga go papa ga ne go na le seo se diragalago gare ga gago le mama le tlo kgaogana nna le mmago a re tlo kgaogana so ke eng seo se go dirago gore o e ga koko ke dilo tse batho ba bagolo ka se di kwešiše ke nyaka go yo bolela le bridget ke a boa bridget o thabile so lehono ante tshidi va pfumerile ku va va ni hakelela application fee na ku va va ni sendela ti-application form ka nete ngwanaka ke a tseba gore sa lo fihla mo kgwedi ya go feta tshedi a zanka go swara gabotse

Dipuo, Tatago o kae? O ka kua kamoreng, o na le Bridget. O reng? Lesiba, yewane lesiba tena ke ya go bitša. tshedikgane wa hlabile mašata so keng wa mpitso ka re ke nna ngwana wae ke tshwanetse go go hlompha ga bone ga o deserve hlompho mosadi ke wena o ntapišitše ga botsong nyaka eng ke nyaka o tlogele go dula ka mogae o le mahlalela o e mmerekong o nagana gore ke fula o dula ga ke nyake mmereko mebereko ya tlhokega o nagana gore taba ya gore nna ke ya go suppota ya nkgahla Le nna taba ya gore ke wena o rekago lesaka la bupi o le tee ka mo motseng yo ga e nkgahle. Ke a leka ka matla a ka ka moka gore ke hwetše mmereko. E be o dira eng ka kwa kamareng ya ga Bridget? Ga na ka swanela go bolela le ngwana wa ka. Oo, e be le nseba ke re. If wena le legotlwana le la gago le plana gore le tlo mpolaya bjang, le tsebe gore le ke se nkgone. Tshidi, Ga se gore wena o phela o nagana go bolaya Bridget, go ra gore le Bridget o nyaka go ba bolaya. o duletšeng ka mo o ra ra o bone gore koloi ya ke na le ditšhile tsamaya tsamaya o e tlhatswa ka pelapele ko go bolaya ka diatla mama ka nnete o rometse di-application form tsa ga bridgete aowa ga ke gafe gape nna bridgete a ka sa ye university as long as nna ke sa phela Le nna a ke nyake a ya yunibesithi. Ke tlo dira ka matlaka ka moka gore legotlwana lela le se ka ngwala final exam. O dire jalo mama. Ka moka ga rena re a tseba gore ge a ka ngwala o ile phasa gabotse a phala bana ba kamka mo South Africa. O ba phala le kwa mabitleng. tshedi nna ke gae o bolela maaka mane ga o e gae o ya mosading o mongwe go dira ngwane o mongwe a kere ke gore taba ye ya gore nna ke dirile ngwana ka ntle re ka se gore re emišitše go lwa ka yona ka mo gae a kere ge o sa ye mosading o ya gae go dira eng ke nyaka gore bomma ba ntlhapiše ka gore ke hlokofaletše o hlokofaletše selwana mang ke ra gona mo o yago tshedi ke be ko nana le mosima seventeen years ka moka so ke tšhaba gore ke tlo bolaya ke makgopo Why gabotse ke be ke sa bone gore wa ntšhitela mengwaga e ka moka yes sis banna le kotsi man le ka bolaya motho tsamaya gae ebile o ka re o ka namba o tsamaetse sa ruri mane go no swana ona mogola mogatšaka ga o ne o bolela so tshedi ka gore e be o le mosadi wa go loka o boleta go diragetšeng ka wena

lesiba o na le beke a tsamaile ke nagana gore ke nako ya gore ke dire ntho e la kgale ke emetše go e dira bridget tša go jetša gago ke di beile kwa tafoleng tsamaya o ja ge o feditse tlhatso dikotlelo okay ni ta famba ni ya dya

ngwanaka o se ka ba wa wara re a fihla sepetlele gona jalo ba ilo entšha o wa tsa nna lebile sa go mpha gaupunyana ke goreng ga e so thoma go bereka yane gape ke nna le five hours ke dutse moo gane gabotse wa e ba diega go ntšha poison e le ka gare ga mmele wa ngwanaka rena banna re thakgege mosadi wa ka yo a ntlhokomela ke sa bereke ka no tloga ka yo dira ngwana ka ntle banna mane a re thuteng go dula le mosadi o tee re tlogole go tšhita bona gona bjale ngwana wa ka yo ke mo dirilego ka ntle o a sokola ee banna gane gabotse go diragala eng gape ba re ba kgonne go ntšha poison ela ka gare ga mmele wa ga dipuo mara tše ba mpoditšego tšona tše a tšhoša erekere ko bolela le bridget ke be ke botse lesiba gore a bo gae bridget ke kgopela gore o tsamaye le nna re e kwa sepetlele o kgona go dira di-test re bone gore na o ke se kgone go donatela dipuo kidney dipuo e sese wa mina so ni ta n'wi pfuna ka nnete after dilo tše ka mokana ga tsona nna le dipuo re go dirile go tsona mogatšaka wa bona ntho e bridget a e direlago tupuo gone bjale ke yo botse eish gape ngwana rena e ba a šaletše ka kgwedi gore a hlokofale ka lebaka la gore dikidney tša gagwe e be di stopile go bereka e le gore wena o tsebile bjang gore ngwana wa rena dikidney tša gagwe di be di stopile go bereka le nna ke kwešiše gape go no ba modimo fela tše wena ke go tshepe o ka kgwetša o tseba gore go diragala eng keng ba tse go tlhapiša kere ke kwa geno ke moka o thoma o bolela thumatšha kere Dipuo, ke nna kwa go reye ga a e jalo. Mama, pelo ya ka e sa baba. Gape Bridget o luzitše bophelo ba gage a thraya go seiva ba ka. Mothola e be e le mistake le gale. E be a sa swanela go ba gona so Modimo mo tšere. Mama, why o bolela so? Ke be ke nagana gore o tlo tlogela go hloya Bridget ka gobane o seivile bophelo ba ka. nna ke na taba le bridget mos o thušegile a bolaya ke di-complications tša surgery ka gore nna yena ke be ke tlo mmolaya ga bohloko why o le sehlogo so ba re šetse ba mmolokile a ke tsebe a sa nka ke botšiša ebile mokgotsi wa mmago bridget o kgopetše ba mmuši gore ba boloke bridget ka gore ge e le nna yena ke ganne mama o dirile eng gape le gone ba anantsha di-results tsa ma-grade 12 ka gore di tlo tswa ka 12 ya masa ka moswana pelo yaka e a baba ka bo bridget a tlo kgwetša di-result tša gagwe ka moswana le yena mola a sa phele motho la namelago stage mola mosokare ke bridget e banna ena ke yena bridget ke top lena banna ga ne ga a hlokofala kwa sepetlele